Ну, ничектер юкка чыгарга тиеш бит инде ул. Мин шул дигән өчендер дип уйлыйм. Ну, миңа болай ди әйткәннәр бер-ике татар режиссеры, синең сценарийлар артык нык эксцентричный диеп. Ну, мин аларны хуплау белән.
Нәрсә булды сезгә? Үзегезне начар хис итәсезме әллә? Эх, эх, яхшы хисседән нормаль барса, мин монда бар тек кеше карашы, гитаристларына күрсәттем. Ә үзең кара.
Нәрсә шаулый бу кадәр?
Ә ничек ул хатын авызын ябып сөйләшә? Илдар, чыга, чыга, Илдар. Чыга, чыга, чыга, Илдар, чыга. Чыга. Коткаручы хатынны машинасына утырта да, больницага таба алып китә. Хатын аңына килә һәм.
Егалып имгәндегез дип уйлап туктаган идем. Сезнең хәл катлаулырак булып чыкты шул.

Синең йөзең миңа таныш түгел. Аптырагач инде коткаручы хәтерсез хатынны больницага илтеп куя, приемныйда утырган хатынга акча бирә, хәтерсез хатынны яхшылап карасыннар өчен. Һәм чыгып китер алдыннан хәтерсез хатынга менә нәрсә дия. Нинди сөйкемле кыз. Ә күзләре. Сөйли торган күзләр. Ну, әйдә, кияүгә чык миңа тагын диең. Кияүгә чык миңа. Йолдызлар астында бергәләп чәчәкләр җыеп йөрербез. Кайтыгыз. Нишләде ул хатын сиңа башта машинадан куып чыгарлык? Ә соңрак башың китәрлек булгач, минемчә бу мужик бары тик эмоционально стабиль түгел.
Я нәрсә булды? Кайчыгыз авырта? Башыгыз авыртамы? Исемегез? Фамилиягез? Кайда торасыз? Кайсы авылдан?
Минем дә хатын ул авылдан. Ләкин миңа Мөслим яклары ошамый. Хатынны да яратмыйм мин. Шуңа бүген моргта йоклыйсыз. Әлбәттә, моргта берәүнең дә йоклыйсы килми һәм хатын больница буйлап исәнгерәп йөрүен дәвам итә.
Нәрсә йөрисез монда төннәр буе? Көн генә җитмәдемени сезгә? Ә син нәрсә торасың монда басып? Ай, баш!
Яңа төп геройлар белән таныштырып киткәнче, минем сезгә бер соравым бар. Кем ТНВ каналыннан иртәнге 9-да кино карый? Димәк, әбиләр, рәхим итеп кабул итегез. Бары тик сезнең өчен генә.

Ә доктор юк! Хәтерсез хатын инде су эчә, әбиен искә төшерә. Минем хәтер югалткан юк. Ялгышмасам. Ләкин шуның хәтлек моментларны исенә төшерә алгач, нигә ул ис ы-зы-зы, пф, ы-ы-ы! Ничек ул үз исемен һаман исенә төшерә алмый? Кызым, синең исемең бе-бе-бе-бе-бе-бе. Варенье кайнатканда өч стакан писүк, аш кашык лимон кислотасы, бер килограмм җимеш. Синең исемең? Инаңны? Бу хатыны настройки по умолчанию яки инде автопилот бик начар эшли ахрысы. Чөнки башта ул машина астына керә язды. Соңрак ул больницадан чыгып китте. Хәзер инде ул үз теләге белән полициягә барып эндәшеп, кутузкага килеп эләкте. Кутузкада, әлбәттә, фахишәләр җыелган. Әй!
Син кем? Минем исемем Зөлфия һәм кызлар минем Идея бар. Әйдәгез төркем җыябыз да һәм җырлыйбыз. Күз алдыгызга китерәсезме? Зөр, ләй, исемең ничек? Петр.
Таң бер кат шундый комедия күрсәтсәң, мончыйбыз үзеңне аңладыңмы? Фахишәләр хәтерсез хатынга исем бирәләр һәм үзләренә эшкә алырга уйлыйлар. Чибәркәйнең безнең кулга керүше булды әле. Давай, давай, проходи.
Иптәш майор, менә болар инде кичәгеләр. Кая китер?
Ничәү анда? Э, бишәү, иптәш майор. Нәрсә җитми инде сезгә, а? Ну сезгә нәрсә җитми инде? Минемчә, бу мужик бер дә полиционерны уйнамый. Аның үз-үзе тотышы күбрәк минем универдагы укытучыны гына ошаган.

Кичке тугызда да күрсәтмәс идем. Иртәнге дүрттә дә күрсәтмәс идем мин бу киноны. Конструктив яктан караганда кино начар түгел. Актерлар уйнавы уртача, сценарий НТВ каналыныкы, күзгә ташланган хаталар булмады. Ләкин менә ничектер типуцитипуцитиа миңа әлбәттә ошый, кино режиссеры Нурания Джамалиның гадәти рамкалардан чыгырга теләвен. Ләкин мин бу киноны үз әбимә күрсәтмәс идем. Ә бүгенгә шулар, сезнең белән Илдар Усманов, ютубта каналга язылсагыз мин бик сөенәчәкмен, лайклар куегыз, вконтакте, фб, вчтти. Һәм гадәттәгечә, азактан мораль. Все шуларга не смотри, фахишәләрне не люби, бандитларны вали, Нурания Джамали. Сезгә Казанда озакламый ачыласы Time Cafe, ул да Anti Cafe һәм Kota Cafe турында сөйләп китәсем килә. Әгәр дә сез песиләр яратасыз, дусларыгыз белән күңел ачырга телисез икән, димәк сезгә Волково 60-2 адресы буенча урнашкан кафега туры юл. Тулырак мәгълүматны сез видео астында урнашкан сылтама буенча табарга мөмкинсез.